Yes, Tanazo. Good day. Ah, mwana, tingabva tangoti tingotanga kungoti ndipo akutongotanga nekuti dai rarafu boy. Ukutondi disturber. You can see what I'm doing. Ndotongozvionera. Hausi bofu.
Ah, alright sorry Ah, eh, ndandauya kuti ndingokuti hangu sorry ne nekukudira kwandazoita flower bye bye dzadzingori hasha but ah, i'm very sorry Ah, handidi kuti tigare chinetsana uri hanzvadzi yangu iwe. Alright, kana neniwo hangu sorry pandakuita so. usazvinetsa ako nekukumbira regerero ndakatokuregerera kudhara before watombonditadzirana ndakatokuregerera kudhara asi unoziva kuti ashamwari eh, pataenda kuchikoro ka umwe kuyatapiwa kama one ha yakaoma hapana kana chandikutombonzwisa ndikutoona dondo rega rega unoziva kuti kwedu kwataigara uko ndangoitawo problem yekuti mudhara anga asingandibhadhariwo school fees saka ndakazongopesera ndisasatoende kuchikoro bcause ndandanzwa nekudzingwa saka mena pane vamwe veke atapiwa nhasi nandati undibatsirowo katimboona kuti eh, sei famba pane iyi angoti zvese ndingatongoti hapana chandikunzwisisa andina time yacho you can see kuti ndikutoverengawo amwe mabook ofichi yangu omwe ndotonyorwa ndichitopedza have to go for swimming outside ndikuda i need fresh air i want to rest and haisi mhoso kuti auti nobhadhara school fees ini yangu yakabhadhara yakwana that's why i'm writing my homework
komana ndechida kuti tiwirirane but tinowirirana sei uchida iso that's why i said i don't have time to waste
but sei usinga respect wo maelders ako ndiri elder wako wani oh, you should respect me iwewe my elder my elders angu it's my mom and my dad only oh ndiyo uri kudaro iwewe yeah my mom and my dad vano respecta not you alright it's okay eh, haisi eh, problem eh, nehangu zvekutaura ndiye ndisingadi but pamwe pacho unondisiyawo ndisina option but izvezvi izvi semunhu mukuru ka handizoshaiwo plan inde ndangokwanisa kungoitawo zvandiri kukwanisawo zviri kungoenderana nezvawandiita bcause ini ndoda kuti tibatsiraneyo hausi kuda iyo ndiwega uda kupasa its okay sa rega ndingoitawo zvandokwanisa Cho chibhuku chako ichochi chika. So, panga uchinyora homework pese uri kutangidza zvoenderana nekuramba undibatsira kwaita o aya mapapers aya voona kuti toita sei kana kuendesa kutoilet ungotsvaga imwe bhuku nyowa anoita sei wonyora homweki haa semunhu mukuru ndatopedza so wakutoziva kuti ndini ani handavaudza kuti ndonzani hondo dzauya ndo hondo dzacho dzaiiwatogona
iyo ndouri kurota manje masikati machena manje Iwe sisi watotaura ka ndezvekupenga plus futi ka inini ndida kutokutaurira chokwadi. I haya chitongori maoma apa. Kuto nezvakawanda zvikuuya kumberi ende apa this time nezvandaita izvi kana ukadaita hondo kana ukadaita sei hameno ini usatomboswedere padhuze neni kana undibata because izvezvi ndiri kutaurira manje izvo ndamuchiki ukangondibata kana kungondituka tuka zvisina kana oto ndiri kuluza control yangu ende ndiri kukudzemura zvekuti unoona ngostrokera ipapo nembama yandikupa uri uzvinzwa saka wotoona kuti woita sei ende dzidza kuti zvese zvatetaita kunoka zvifanira kusvika unana mudharo ende zvakasvika mhena hako bosi ini ndinongoziva kuti ya mudharo wanga anongondisaidhira hapana ende yoona chekuita anenge asvotwa ndianorutsa iyo ndiochabva pano pamba

panapa kudzokera musango ndakuona ndakabva panapa chiende mira uone kuti uri mhuka zvemashuwa tazvijaira zvekunzi vana vemusango nge mhuka chitsvaka zvimwe zvimalainiunotemereaadokupika se usandibate usanditeere usataure futi zita rangu wanzwa ukationa utize usanditeere wanzwa

mama mukuzviona ka zibenzi reriya futi rauya rakabva ramabhuku angu ehomweki izvozvo handisina kana pekunyora homweki abvarura mabhuku ese achingoya kuti ndidhiseva ndichiverenga
batana muri kuzviona zvakuita mwana wenyu ka muri kuzviona ko iye paanotaura pamusoro pamukoma wake oti zibenzi unenge uchida kumbonatsoedza kuita senhaitanatswa iye ndiye anozvikonzesa kuti ndimti benzi because haana kukwana iye anonge yobvarira mabhuku angu chete
asi kune munhu aigwara ndiwo maitanatswa kune munhu anongotanga kungopenga pasina zvaitwa here iwe ndiwo unomudena ndamudena ndindaenda kurumu kwake ka ndiyauya kurumu kwangu akabvarira mabhuku angu
abatanatswa inini angu andichazvifariri kutaura ichokwadi handichazvifariri mwana wenyu ndiye anokonzeresa hondo pano pamba kubvira musi wakauya inguri noise noise noise every day zvatisinombombera taita chigarisana ezvinoti nini hangu handichade zvekunetsana nemi muchapedzera makuchuza pakati pangu naye inini ndobva hangu mosere nemwana wenyu ah, ah.
izvo zvekuchuza zvinenge zvisina kunaka asi anhu anozonzwisa wataita sei pauya muroom ako auya muroom angu vabvarira mabhuku angu ehomework izvozvi homework yangu handichisina kana one mangwana ticha ndinonoga kuti chii
paafarisa makuseni unoziva maita natswana eh, ini nangu ndinoenda kusaidire mwana wangu because mwana wangu andinaye ati haa paafarisa Makuseni vambodirana hupwa, vadirana fulawa nebidzi nesupu zvava tikati aiwa chikafu vana vana vari kutamba vatidzosera kumashure vana vachitidzosera kumashure vana ezvino zvaakubvarira bhuku akubvarira bhuku aiwa apa kunyanya apa kutidzosera kumashure kwacho apa kwakunyanya apa akunyanya apa aiwa apa ndinodirana apa ndinodhila naye dhilai naye Ah, ndagara ndinodhila naye izvozvi tichikutosumuka pano Ah, pakiye mota yangu chengeta ndikutosumuka pano ndakutoenda ikoko Eh, izvi ndinoona muruva ane tambo yemagetsi chaiyo Ah, uyo chero dada